Halo DVC a zohtu nan dihlak lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Keimah ka min cu Thakung Thang ka si. Salai MK Kung ti zong ah hngalhmi ka si. Tutan nan hmai i biaruah ding in kan rak chuahpimi hi Thantlang peng CNLD party in tukum kum thonghnih le kum kul Myanmar ram thimnak ah i cuh ding in Thantlang peng EC nih an fehtermi si. E, a hmasa bik ah keimah nih a konglam tampi chim loin amah nih tling deuh in a konglam theihternak a van in tuah hna lai. Ka lawm.
Uh, keimi ka min cu Salai Van Bui Lian ka si. Ka khua cu Thantlang peng Aibur a si i atu hi Hakha Hakha ah chungkhar he khua sa liomi ka si. Pathian nih fapa pahnih thluachuah kan pek i ka, ka nupi cu Pi Eng Chin Ṭel a si. I ka fale cu Salai Buai Hrin Lian le Salai Thawng Ceu Lian tiah uh, amin kan au hna i lianlian pa silo cun bual hrinlian pa te an ka au ka lawm kan i lawm uh, bialnak ah kan kal colh ko lei uh, pakhatnak bik ah hal kan in duhmi cu uh, thantlang peng CNLD EC nih kum thong ni le kum kul thimnak ah uh, i cu ve ding in thim na van si tikah hin uh, zeitluk in dah na lawm MR holh i hlan ahcun zei feeling dah na ngeih timi tikah hmasa piak in kan chim kho lo. Si, tu bantuk in DVC he tonnak can ṭha ka hmuh caah speaker nan cungah ka lawm timi kha vun chim hmasa ka duh. I pahnihnak ahcun atu Thantlang EC nih an fehter kan ti lai maw ti. Cun EC lawng hza lo i CNLD Central CEC nih fehter ding kha a tang rih. I hi an ka fehter hlan hrim ahhin a zeidat ka ti le cu ke zeitindah hmailei ah ka cawl cang lai timi hi tinlamnak le cu thazang ṭhawng ngai le cun biatak tein khuaruah buin timtuahnak ka ngeih caah hin atu tiang hi khi kaa lawm ka ti le cu excited cu zeitindah lai holh in ka leh lai ti cun kaa lawm peng ko cun ready ready si ne tu hin kaa zuam peng ko timi kha an ka fehter si si zong an ka fehter lai ti ka zumh caah khan ready in si awk ah khan tu hi lunlawm te le thanuam te le ṭhawng ngai le tu hi ka tim cuahmah lio si timi kha chim ka duh. I lawm.
Cun zeinihdah hi MP i cuh ding kum thong le kum kul membaram thim nakah MP i cuh ve ding hin zeinihdah na lungan thawhter bik zeidah na lungan thawhter tu si?
Thong hi le kum kul thimnak i cuh ding ka lung a ka thawhter tu hi tampi thil a um. i keimah hi ka ngakchia tein nai ngei ji ti politics hi ka lung a ra lut tukmi a si i ka lun luh ka ti tikah keimah nih ka hmuh tawnmi pawl ka innchungkhar i ka hmuh tawnmi pawl kan khual kan ram ka hmuh tawnmi pawl ralkap nih a kan hrem ning vialte le kan temtuarnak vialte kha ka hmuh tikah ma cun ca kan cawn tikah ka ra hal tawnmi hna cu ziah hi ca hi kawl ca in ka ra cawn tikah kawl nu kawl pa he kan cun ti an kan tei tuk tikah kha ka lung rafa i kan thok cu kawl nu kawl pa nak a chia deuh lo i zeiruangah dah kan mah hul kan cawn ve lo hei ti bantuk tiang kha kan ha che deuh khan khua a rual mi si tikah khan hmailei ku pat tikah cun keim le keim ka ti ton mi cu kawlram ah president ka tuan lai ti mi kha ka rei tim mi se i atu bantukin thimnak hi thong hi le kum hra zong kha ka rangiat cang lu din zong kha zeimazat cu ka du na tein thong hi le kum hra kha kum ni a tling deuh rih lo kum kul le kum nga lawng kha pini hlawtṭaw le kei cu kum kul kum nga a tat hman tikah khan ri khiah tikah khan ka kum ni tlin deuh rih lo i ka ra hnga i thong hi le kum hlei nga kha le ramdang ah master ka kai tikah khan ka ra tanh man ti lo i thong hi le kum kul tal hi cu ka tim hrim a hau a ruang cu kan mino le nih bata tein kan ram khel kan zatlang nunah kan i tel a hau timi ka hmu i keimah tel in mino tampi nih tu ahhin kan caan kan hman in ti macu vision kan neih nin macu kan khual kan ram ca lawng si loin kanmah pumpak personal formation kan i tuah nin ka zoh tikah hin ka siaherh ngaimi tampi um cucu keimah hi tang pumpak ka vun chim ahcun ti

uh, seven habits of highly effective people timi cauk te kha thong hi kum hrawng khan tu hi voice ri hrawng krel chang a hram thong dong tia ai bible cha chang in adong a hram thong dong ten krel mi tambik mi pakhat atel ve i ka chim tu mi je de sin kan min aulan ha ni kan ma ten kan sersiam a hau chang hi ma chun kan zetlang nung kan sersiam a hau ti mi ro nak le ma chun hi ti hin kan ram hi kam nu le kam pa kut longa kan an tu mi kan zo so na chun kan ram hi ruachannak um ti lo a tlau te lai atu ah kan hnulei ka interview ke announcement ka tuah lio ka chim bantuk khan kan ram hi mi kual nu kual pa mi phun dang kuttang ah tampi phan cang hi vialte hi kan chim kan rel a hau ral tha te kan dir kam a hau kan biaknak kan hol kan ca kan nunphung he kan ke kan ma kan zalennak vialte hi kan kilven a hau ti mi kha pakhatnak bigah ruat bu in hi hi MP cu lu ka tim nak hi si ma cun Pahnihnak ahcun atu kan ram a sining ah hin kanmah nih hi bantukin khi mino pawl nih ṭhancho na kan timi development kan timi hi theih hna seh ti khi ka duh. Development timi hi infrastructure lawng kha si loin minung kan thinlung ve human development timi khi a hram in a rak i dawm din tu kha kanmah mipi zong ah hi keim nih kalpi ning tam deuh in kau deuh in kalpi ning timi saduhthah na hai khan atu tu kumit khi motivation a ka pe mi ka si cu cu din ya ka lo kan rom ve cun MP solo tainak mu lo MP solo zaida ka to kho lai tia na zum bik ma cun MP hei solo papek in na tuan ding mi khi ta zaida si hnga si ma he Atu keimah zong zumhnak ka ngeimi cu Pathian le ka mipi hi ka bochan ko hna, kan bochan hna i thawnghi le kumku zong hi MP ka tling lai tiah zakhat ah zakhat kaa zumh. A ruang cu ka mipi ka zumh hna. I mah i ka tlin ahcun ka tuang hnga dingmi pa ka peng hnga dingmi ah hin a tampi um. I a tampi ka ti tikah mino kan si bantuk mino le ka chim bantuk khan mino ca le nu ca le macun pumtlam tlinglo cai batak tiin hmai ka nur lai tiah ka hmai thlak mi si i cuti ka chim tikah kei min i ka tim ah hin bei pawl te lam kan ser piang hna lai ma cun sian kan pe hna lai hi ti bantuk kha keima ka policy a tel lo keima cu lam kam ma te ṭhang tak a ser khotu dirhmun kan dir khawh na din amaṭa sin i a chimmi development as freedom okay zalonnak hi development timi ṭhanchonak a hrampi si ko cu zalennak kanmah te khukkhan lairelnak kanmah tein kan cawlcang khawhnak kha okay zum ngamnak self confidence kan ti le ti kan mipi nih kan neih i cuticun pakhat le pakhat aa lo lomi aa khat lomi zumnak aa lo lomi ti party si ah biaknak si aa lo lomi vialte kha hmun khatte ah rian ṭuanṭi khawh ding tu kha papek i kaa va zuam ding kha si i Thantlang peng ah hin zuam taktak i ka duhmi cu kan kan nih Thantlang peng siseh ma cu atu Laitlang ummi vialte hna nih pakhat le pakhat ke i doh can si ti loin ti pakhat le pakhat tha i pek i tha i pek ti tikah hmuhning aa lo lomi zong kha fakpi zong in bia i ruah ko i a donghnak ah kan mipi le kan ram kha ke hmailei can saupi tian cuan chih in biatak tein khuaruah ding kha timi si tikah pepek in cun a bik in policy formulation ka tuah lai policy formulation ka tuah tikah hin khukte kibah adang MP he lo loin ka tlin na cangka macun ka tlin na cangka thlaruk chungah ka constituency ka me sanda ne vialte ka kal di lai e zeidah ka tim lai ka tim dia cun keimah he pingashin minung ka ngeih mi hna tampi um tikah an khua ram cu village development amma khua ram kha zeidah a her bik zeidah a tha bik timi amma nih an neih mi resource an thluak in siseh an an hmun hma in siseh an ram an khua cio um mi kha ka khom piak di hna lai i kha vialte kha pakhat nu pakhat in an khua ca mio ne i tuanvo ngeitu se na se keiman nih MP ka va chuah tikah pi thong suwa se se cucu ka chim ka rel piak hna lai cu leng cun i ka i bei atu vialte a ra chawngmi kha hmailei ka ram le ka miphun caah zeitluk in dah hi atung tlangpi in ka thlak lai i mipi hrambunmi policy ka ser lai dimi tu kha pingai i fimnak le ngandamnak le macun ṭhanchonak le cinthlaknak lei kan timi atu zei popo kha mipi hrambun in ka tuah te lai timi tu kha vun chim ka duh ka lawm Pennak pakhat kan van kal dih ko lo maw. E, MP dang nakin na thazaang a ṭhawn deuhnak hi khoika zawn dah a si tiah na ruah?
Uh, MP dang nakin thazaang ka ṭhawn deuhnak hi zeidah si lai tiah cun atu ah mino kan si bantukin kan ni cu uh, khi Pathian nih kan dawt i ti zang khudei zang caah kan rel kho rih. Ma cun khi susa lila hmu ti be study ka tampi kan tua kho ri ma chu azob azob phara ke tin yu nan suang kha kan nei ri ma chun mi ruan na kha kan la kho tika be upa pawl chu ke an thua ke hlan liu i old paradigm kan di di a hlun che mi bong chung kan long khan an chuak kho ti lo an ni chu comfort an comfort zung di mi an nuam na long khan an um tika kan ni minau chu ma nak khan adventure kan la new paradigmship thlen ding khan kan ni cu vei khi kan za lawng deuh mah cucu tu kan pa la pawl nang tampi in ka chan chuah khawh col lai i ka tha san thon na he carel le in se se ma cu mipi rona ka hrom kho ka hrom kho ti tikah hi cu adik fel ko te mipi ka mipi ka minau na vialte se se mipi se se an ruana kha bia ka ngai pa kho na ti mi kha adang pol nakin ka ata che silai te ka ru ka zum ma cun atu hmanh ah okay, MP ka tling rih lo natein ka mipi he tampi anmah nang tam deuh ka to nih bia ka ruah ruah tiah ka ruah cu anmah nang ka thazang a ṭhawn deuh na sil men lai zei ruangah dan na tuan lio mi rian chuah tak riangmang in ram rian hi na thim i thimnak tiang i lu ding hin zei ruang da nai tim lam cu hmana zei ruang dah thantlang peng pi tu hlot do theng theng hi nai thimnak a si hnga Si hi bia na ka halmi hi ka lawm taktak si keimah zong ka rian chuah tak hi ka siang bak lo mino pakhat dir hun mu cu nupi fa ka ngei tikah zeitak ka hmailei sadu tha cu te hi hi vialte pathian nih a ka dawt i ka hmuh bal lomi ka ruah bal lomi atu dir hun ka va phak tikah thlakhat thlan hi ka va tuan ahcun hi te cu ka caw kho lai ka tuah kho lai timi saduhthahnak planning ka ka sui ko zeirong bi ka dai ka chuah tak te cun khual ka tlawn laitlang pumpi khual ka tlawng i ka hmuhmi cu kan MP pawl kan cozah pawl an rian tuan ning ka zoh tikah hin hi ti hin kan va kal ahcun kum hra kum nga kum hra kan va kan va ngan rih ko hna cun te kan ram hi an hrawh dih lai te timi kha ka hmuh i mipi he ton baruahnak kha si ti loin MP an tlin hnu sazan tlin hnu khan mipi tu kha ve mipi nawlngeih nak kan hlan chumi nak hman riam man in a kan tuk nak ve zeirel lo nak a kan hman hi a ngai ngai cu kan man i dupo in fial khomi dir aman ni mipi ni fial khomi dir mun si awk kan sina tein atu cu mipi ni fial khomi kha silon kan ma tu ni mipi kha dupo in fial ding a timmi minung kan tam rong a pakhat pahnih naga kan ram kan bolei kong ka kan biak na kong ka a chim rem in um tilo thong ni le kum hlei riat kum hlei sari zong ah khan pi thong su hloto a miu ta hloto zong ah an thong ni kum hlei ni vawlei hman len len lo kha bia an i ruah tikah bacainak an tuah tikah kan lai tlang i kal mi MP bon ni pakhat han bian chim lo cu cu ka po fa ka ka lung a fa ka it kho lo zan ka hil kho lo hi hi kan ram kan mi phun vialte kan kan kilven a hau cang ma cun kan biang na te atu biaknak zalonnak um lo ning atu ah hin hakha khuachung le thantlang peng hakha peng vialte ah hin biakinn hi tatana pa in kan ti mi register anga mi pakhat an um lo cu vialte cu zia kan MP pawl an rian salo mo zia kan tuat pek lo upama atu hakha thar vulon dewa khin vei um ama bura bata mu phungci vei sak an tim tim chuama mi um pa cu lumpi lu lai ah khin um re an ni cu an sang hlan ah tatana pai me an pek cia hna an sang hlan ah phaisan pek cia hna zia kan ni vial biakinn kan sak cia mi hma kan pek kan ram cia cia ti kan vawlei cia a kan pek khawh lo hi vialte hi ke nor kha kan hau chim kha kan hau i cu ca cun thantlang peng pitu hlo to zong in cun cuka timnak hi hi vialte hi kan ni cu Nation kan si chinchap cu mu India ram he ramri ah kan si tikah kan ram kongka kan mino le macun ke boarding trade ke international foreign trade lampi kan si tikah hi vialte tiang zong he kevin ka chim kho lai i adang kongka he api tlai mi zong tam deuh in thantlang ai o le macun laitlang ai in tam deuh in piṭhawng suhla ṭuang ka chuah bi khawla timi zumnak ngai ca khan atu hi vialte ka chuah tak ma cun thantlang thengtheng in pitu hla ṭuan cu ka timnak hi si kan i lawm me peknak nawl a ngeitu mipi nih zei ruangah dah me an ka pek awk si MP an ka tlintar awk a si tiah na ruah se ka lawm tata Thantlang peng i ka nu le ka pa ka upatmi ti ka nu le ka pa le ka hawi le ka kom le cinla rualchan vialte ka miphun hawinak zeiruang ah dah mi nan ka pek awk si ti ahcun keima cu nan ai an aw taktak tu hnga dingmi ka si i NP timi hi keima cu democracy le federal a cawn piakmi ka si ti laitlang chung vialte atu kumli chung federal le gospel federal le democracy gospel ka vak i Falam ke asore tonzan in beiter mit kan pale tiang ka phan beitu cu mitu sorry paliwa tu cu ka kal kho lo i hi vialte chung hi ka hmu ka ton mi chung khan atu kan MP timi hi palai timi hi ka chim theo thong hi la kum hlei sari Chinland Post sorry HBS nih an tuami ve khan natural resource federalism physical federalism ah khan ka chimmi cu kan MP pawl le kan cozah nih hin federal cu chim rih lo in ti democracy an thei lo tiah ka ra chim ṭhanchonak zong an thei lo democracy zong an thei lo a ruang cu MP hi thusasaw i lakha kan pek ding hna a ei ding kan si lo timi kha an thei lo anni cu hika tutak i metim a tuah kha an ruahmi ka si keimah cu mah kha ka ruahmi si lo Thantlang peng khua kip khua som kua dai ummi somre le khakua kha keimah pumpak in ka kal lai an khua lai an ram ah bia ka ruah hna lai an ka timter tik ahcun an ka timter lo zong ka va kal lai bia ka ruah hna lai i an fa kan fa kan no vialte hna kha keimah bantuk ngakṭa ara si balmi asi fakmi are a theimi zong nih hi bantuk dirhmun ten a phan kho cucaah cun pathian pakhatnak kan i zuam ahcun asi kho lomi um lo ve cucaah cun Thantlang peng mino vialte hi a tlawm bik zeidah ka pek khawh hna te ruachannak ka pek hna lai vision chuman ka pek hna lai macun kan fa le kan no vialte nih atu ah vak ke lampi ah ke tam deuh te helo hala in a ummi a caan a hman thiam lomi hna vision a ngei lomi hna vialte kha vision an neih khawhnak ding le hmailei caan saupi ah kan ram miphun nih bochan hnga dingmi hruaitu ṭha nan si timi lungput ka ngeiter hna lai cu ve bantuk cu ka mipi hna kha ka tawn ka ruah hna tikah nan fa ka si nan nau ka si nan cawnpiak dingmi ka si nan chim ding ka si nan na khuazong ka si nan ka hman ding ka si timi kha stand by ready in an cak um zungzal lai i cucaah cun an khua kongka zong ka theih fon lai an khua chung i ummi zeidah a cang timi an tapi an lunthu kong inn khat cu ka theih lo hmanh ah buatlak an khua kong ka theih cu ve bantuk cu an tiva an thin an ram an an still arva an cin thlang ni zong theih khawh ka zuam dih lai tikah cucu anmah ai o in phun hram ser tikah upadi kan dila cu kan rem tikah siseh ma cun a hermi thancho na vialte zong ka anmah ai o in nepi ro zong ka hal kho i myo ne pi ne zong ka sim kho i anmah he zong nai niam tein bia aa ruak kho hnga ti mi si caah khan an ka thim awk nan ka thim awk a si ti mi zong kha an ka thim awk si ti mi zong ka chim ka duh ka lom kan i lom eh kan bel na kan van pe thloma ko lai eh Myanmar ram chungah cun Chin ram chungah ramkhel party tampi um ko cu vialte ramkhel party lakah zeiruangah dah CNLD thengtheng he nai thim
Zeiruangah dah CNLD thengtheng kaa thim ti hi chim chim ko lo cun ti kan ram hi kan kan tuanbia hi zoh ṭhan ka duh i a sau tuk lai caah khan Kawlram Kawlram Mirang kut chung kan tlaknak cun Laitlang Mirang kut chung kan tlaknak hi a kum kha aa dang hna cu mu kannih cu ram ram khat miphun pakhat dirhmun in Mirang nih rat tuk i rat penmi ram kan si miphun kan si i a ba belte Chinram ah kan mah kha kan ravan chianak ti mah he paper in Chinram i kan kan van chiannak pakhat tu cu mirang nih kan tuk lio ah khan an kan pem lio ah khan rakhain te pawl mung te pawl kawl te pawl bantuk ma ke uknak phun am han mi siangpahrang level ten kan phan rih lo kan ni cu ram uk chip system long ka chieftain system long ka kan phak ri tikah khua khat le khua khat ram khat

kan i pek cang hna lai tiah mirang nih a kan timi i kan tuanbia kha atu ahhin mino cheukhat le upa cheukhat nih phasa pala le bu chuaong an ṭhawn tuk ruangah ti hriamnan silo raltuk an thiam tuk ruangah lolaji kan ruah kan ngah ti hi a ruah sualmi tampi kan um i a ruang cu an mo ve lo ca khi ca kan rel deuh de a hau tinak si lai cu ti i kan nih kan anmah an ṭhawn tuk ruangah lolaji kan ngah kha si loin

Jacob ah khan an pian tikah cun Winston Churchill cu mi fanopa vawlei pi ral pahnih a teitu si tah a min a rala tuk ko. Natein minopa Clemente nih khan kei cu nan ka tlinter ahcun hi ka uk kan uk kan penh mi hna Burma te pawl India te pawl hi zalon na ka pek cang hna lai tiah a rat ti hna tikah an mipi zong nih kha bantuk khan ra duh tikah mi an pek i a tei. Cuih amah nih a kan sawm i tu lawlai a kan pekmi Kawlram Chinram kan si tikah Chinram kan ti ti zong ah ti kanmah nawl lo in ti kanmah thei lo hman in kan kong kha ma cei cu mu ve khan donin ve UK ve ke England khan cucu luale zi kan lak i kan lak hlan i kan tuan bia kha patak tein ka ruah kan lak hnu ah phasapala phasapala nih khi laitlang vial kan laitlang zong hlan yo kan pa la zarhe lian he pu zarhe lian he ti bantuk hi ka kan pu la ti ar chom mi vialte pu von tum mong he ti bantuk vialte zong kha lai party an dir chu ke kan miphun si na kha atlo sol lai kan mal kan ma kan ni kilven ok asi ti mi kha ke miphun dang chunga asasanai ke zekan dilai akan dolh dih sual timi an phanh tikah khan an na dirkamh natein hmunhma le vei khan okay kul pawl nih khan ti arakan arakan lemsuai tikah khan an van lut i kapa sul mo thong thong khat le zakola songa le kum hnih si ni sorry unu parliament chana cun awun chi pa nih ve thong hi ve pi thong sung nia khat a chimmi min khun tu tiang hi vai kan rel awk tha ngaimi cu kawram cu ti ni ni khala cun biar na pakhat lawng um lai ti mu cun ram pakhat kan si miphun pakhat lawng kan um lai ti miphun pakhat ram pakhat biar na pakhat cucu aa timmi cu unu i ar itimmi ka si ko phasa pala mu parliamentary democracy ar i democracy a si ko bu aa timmi kha si cu ni cu zeidah langhter ti ahcun ni ni kha cu hi tlangcungmi vialte kan na dawh dih te hna lai timi kha bei ah pi thong sung ne bagar a chim cucu asuya abu asuya tarin ca an ra chuahmi si i cu ni thok cu atu tiang hi a vun kal lengmang tikah kan biaknak zong cu democracy ning tein burabata biaknak kawlram biaknak an thlen ko cu ve bantuk ṭhiam cu kan ca kan holh vialte an kan phih piak kan biaknak zalonnak an kan phih piak atu kan sining vialte kan miphun hmanh ah kanmah salai hei ti bantuk mu asal pipu ti hmanh ah kan hapun ṭim man ṭialnak nawl ngei lo in mong le ma kan i can dihnak tiang he atu kan ke Burmanization kan timi ke miphun pakhat nih dol dih le chil dih nal chin nal dih a kan timmi vialte kha kanmah tein ke biatak te kan cawlcan a hau timi ka ruah cu a pahnihnak ah hi ka cu mi hi NLD ka huat ro zong si lo Chiang Kai hi ka huat ro zong si lo NLD le Chiang Kai cu pima ahcun va ṭhawng ko hna seh time kanmah laitlang ahcun kanmah tein hmailei kan kong kan lam kha kanmah tein Laimi pa nih ve ka hi policy atun tlang upadi viate thau uslo kanmah le kanmah kha ve ki che che nge nge an de ko ni lai hon jun ti ke pakhat le pakhat kha fak pi zong in bia i ruam sa naw slo man hu longa khan ve ka khin ki pi thong suwa khin phone a her le kan phone ti lai i asilo an ma he tan ti her na po kan tan ti lai kan ma kan cha i do dal tu se chu kan kan ma do khong ha ma cha chim party ka thimi i NLD te pawl cangkhan te pawl kum ahcun anmah policy biachim ka hau lai tikah khan chim hla thu hei ti bantuk i thutter dirter mi minung si kha ka duh lo zalo tein kan miphun ka kong kan miphun kong ka ram kong ka vawlei kong ka biaknak kong ahcun keim zalonnak tein be hau mai man za lo in chim le rel ka duh ca khan hi Chin party ka thimnak se ka lawm CNLD policy chungah hin zeidan na uar bik i adam adang ramkhel party he zeitin dah chuin na thlai
CNLD party kan policy hi atu USDP ti laitlang ummi cu ma cun NLD ma cun adang party dang te zong cu an pum lai hi na he ta chun ah cun CNLD cu Laimi nih Laitlang caah kan sermi policy si tikah a ṭha bik ko tiah ka ruah. A ruang cu miphun itlukruannak. Miphun itlukruannak kan ti tikah, oh, sorry, miphun itlukruannak lawng kha si loin mate khuakhan lairelnak. Federal, cun kan duhmi federal ti, federal kan ser lai. Kan nih kan tum cu federal democracy kan ti cu mu. Nate atu acozah nih a chimmi cu democracy federal alo lo chu ti sakalu man kha anu le hmai kan thlen pia i kan ni ni federal democracy kan ser lai kan kan ti mi kan phun hram kan policy vialte hi kan ma te in khokhar lai rel na kan nei kho na kan nei kho na ha zalo te in hopo ni mi phun ram cha se chu chim re na kan nei lai he ti bantuk ma chun chim party CNLD chu chimi phun cha se lai mu adang kan phone halai tina selo chin mi pi bak ai ai o lai ti mi kan ni ro chan mi si cu ca cun adang party di cun central ni an soi mi parties tiga khan chin mi then theng ca ka policy um ba chu mu ka chim lo mang atu kan chawza ni hin laitlang ca policy adang te pakhat man an nei mi um lo i khi kan mai main thong a la mi policy kha hi ka he an ram han tiga cun khwal ma chela cun ti le tlang ti le mei bantuk i kan kan i hlat kan i dan kha tampi um i kan ni cu lai kokek ki ka i kokek mi kanmah pawl hi ka a chuangmi ka a ṭhangmi ka hei thil a hmumi nih kan miphung kong ka a theimi nih kan ram ca policy kan ser tikah khan kan policy cu adang policy cun a tam chim ning kha tam tuk a dang tuk aa lo lomi tam tuk um i aa lomi tete cun democracy ati bantuk macun kan ram thanchonak cu alomi zong cu um lai na tein kan miphung kongka le kan biaknak le kan ca kan hol le kan vawlei kongka na cun adang party nih an neih lomi policy kan mah CNLD kan neih ma cu kalum hui bik mi se kalo tutan kum thong ni le kum kul mi maram team nak ah hin tainak mu lo kum thong ni le kum riat upadi chung ah hin zeidah abipi rem na duh mi an si hnga a si. Thonghnih le kum riat phunhrampi remh timi hi pumpa pakhat cun a remh khawhmi cu a si lo. I party pakhat zong nih remh khawhmi si lo. Hihi kan theih awkah uh, khi ka chim duhnak le ka vun kal hlan ah thonghnih le kum hlei nga ah khan uh, thimnak i ruahnak petu ka si. UEC, uh, UECO pe kan ti le ti consultant ka si i hi thawng hi le kum kum riat phun hram kan rem lai tiah ve an ra chim i an rau i mipi nih kan zum hna i mi kan pek hna natein party pakhat nih hihi rem khawh a si lo timi kha mipi zong kan ni fiang lo i mipi i tluk i theihhngalnak a no tuk rimi kha ve khaban tuk a par palang in khen a kan chehnak ton tikah khan tampi cu a kan vaivon tuan i khakha atu thawni kum riat phun hrampi hi ralkap macun party vialte le ho party ho party ti lo party vialte atlingmi vialte le ralkap kha battak te biaruah hnu lawng le macun de khi negotiate khi baruah taktak hnu lawng khan rem kho dingmi si i rem ka duhmi cu keimi cu rem hman rem nang hman athar tian hman ka duh deuh aruan cu hi hi cu kanmah tlangcungmi pawl kan caah amah khan chil kan pe kho mi kan zaloinnak mah te khan lairelnak kan miphun sin kilven kan kilven khawhnak din hi be ke ama khan che kan dila ti currently kan pe kho mi pusi pung asilo cha hin athar rem athar tel man he atha deu ha te karwa ama belte athar te ava har tuk lai cha khan i ka thong ni kum riat phun hram pi chuma hin zaida si te chun a atu NCA kan timi mu peace talk chung i a rami union accord kan timi somnga le pakhat kha mam han kha tu han an rem ta tampi a thlen cang ha natin NLD kan cozah a kai hnuah hin pinlung 21st century pinlung conference on mun tua i i phun hrampi remnak a push an tuat din kha an strategy kha ka khura har ngai chu arwan chu

ruah awk hi tampi um cu mu i committee te pawl kha ve somni le panga in vun phu he ti bantuk tika kan ralkap pawl he kan ve one two three in khekhuk tiah an ruahnak le an hmuhnak kha aa dang chawt tika cun zeitin hmanh ah rem kho sila lo timi cu hapo nih kan thei chia cu khep kha zeidah an ruahnak timi cu kam chim cu ka duh lem lo na tein khua ruat khomi nih cun khua fakpi ruah in zeidah tlangcung mi kan ca zeidah siter kan duh timi zong kha khi fianglang tein thei khawh si ka lawm nai te khan na facebook timelines se chun adang dang tete zong in adang ramkhel party na he debate tuah ding in khan zom cho nak na van tial mi te kha kan mu i ma ka hoi pe tlai in khan a hotel ni anin let chang mo chun debate hi tuah kho lo zeida chatnem nak a chuahpi lai ti na ruah cun zeiruang ah dah debate kha na sawm hna? Se ka ka lawm ngaite. Kim cu atu nai ka chim bantuk khan democracy timi zauk phung macun federal aupi mi minung ka si tikah khi democracy timi hi kanmah zauk phung ti zalen na khi majority du nakin teimi khi hruai mi phun cu va si. i cu chungah cun um dingmi cu pumpak zalennak he ti bantuk ti ma cu thimnak he ti bantuk ti ha upre sumui kan timi rule of law he ti bantuk vialte a chung te khabu mung ha dimi si i i thimnak hi democracy chungah cun a biapi ngaimi thil pakhat te khi asi i ti cu thimnak ah cun zeirong adak debate ka som hna te cun kan mipi kha ai kan ong ha dimi kan mipi kha well informed thawng thei ṭha tein thawng fiam theitermi mipi an si a hau cu hnu lawng ahcun hi nu hi pa hi zei bantuk minung dah si zei bantuk party dah cu lai zei bantuk policy dah ngeih hi bantuk hi nu hi hi pa hi zei dah si timi kha an kan theih hnu lawngah me a kan thlak tikah khan kan ram a ṭha lai cu ve bantukin aa lo lomi ruanna aa lo lo mun ni mu nin aa lo lo mi zum ning kha hmun khat te thutti i bia kan ni ruah ti lai zeitin dah a tha deu mi in kan kal pi lai ti mi kha le kem chu ka zum mi ka si ke mature kan si kho na din za chun ka mi puitling ti ka mi pi zong ni pakhat le pakhat bia i ala chang ka i fuati mi kha ruwa lo in ti bia chu ial phung se zalong te bia i al ding kan si ama belte tu kan hmun i alo lomi kha kan fun khomi kha adona kan fun lai kan fun kho lomi cu zeitin zeiti ok tha cucu makka chung i ka chim langmami khotelei ah democracy tinang ka pekpa ka chim langmi cu democracy amuru cu Jesuh Christ nih mi nih ka cung i tuah hna se tiah nan duh bantuk khan mi cungah fatua u ti kha si ko zeitluk in da mi mi kha bia ka ngai piang masa lai a ruahnak zeitluk in da ka ngai piang masa lai ti kha kan i zuam a hau cu mu cucaah cun anmah ruahnak zong kha ngaihpiak ka duh ve hna anmah hmuh ni zong kha theihpiak ka duh ve hna cu ve bantuk cun kan mipi zong nih kan ruahnak kha thei ve hna seh hmu ve hna seh kan mipi nih mah an hnu lawng kha bia an khiahmi kha an ruahnak zong hmu ka duh ve kan mipi siseh kan palai kan palai kha dimi siseh kan mah lila zong ka siseh a zapi te kan ruahmi le kan i timmi vialte kha fianglang tein i thei le i hngal le bia i ruahciami minung kan si a herh ti ka pawm za khan ka sawmmi hna ka si i atu tiang cu homan nih an ka let lo macun an ka let lo zongah hmaithla hrawngah cun pumpak zong ka ve khi zuamcaw ti khi salon ka sawm te na le a ruang cu cu bantuk a puitlim mi kan te chin kan fapa chan tiang i tuan bia tha a do mi a rem mi hi zalong te zalong te in ti kha bantuk barua kho na kha kan ma hrim ni kan than cho ter hau natural ke ke pyu su pyu tho ya mi di kan mah hrim ni kan nun ter hao kan i num pi hao democracy le federal timi hi a leng le in phor i yo democracy kan i peng hati kha silo in kan mah hrim ni kan in chungkhar kan pumpak hrim ah kan i num pi hao cu cha cun Stephen Covey nih a chim thio ton mi kha ka war to ge try to understand then to be understood te uh, try to understand first then to be understood timi cu mi kha theihpiak thiam i zuam peng hna law cu an i theihpiak ve lai ti khi si kanmah zong cu ve bantuk te pakhat le pakhat cu kan mipi zong kha karlak vialte i theithiamnak le macun amateur mi puitlim mi zatlan nung kan kal khawh nang ha ram kan si khawh nang ha ma kha ka ka tim za kha ka som min ha si macun atu chuan ka chohlan rilo na te ka chohlan rilo zong a chohlan din ni anma zong ka va som than tin ha lai
Kum thong hnih le kum kul thimnak ah hin CNLD nih nan tei lai maw? Si, uh, Laitlang ahcun kan tei ko lai. A ruang cu kan tei hrim zong a her i mipi nih tei ti tikah keimah pumpak tei selo cu mu mipi nih nan, nan tei a hau. tu ka chim tikah um, cheukhat cu atu Facebook te pawl social media la khin nan hmu lai cheukhat ca mata khin ka chim tikah khin phundang ngai lo lai development timi concept ti a thei hua lo mi le multi party democracy system party sung democracy sin hi timi a thei hua lo mi ni khan chim party i na tlin zong a zeidan to ka hle lai Chin party zeihmanh a tuah kho hnga di a tuah kho lo hnga di mi zei rong na lu he ti bantuk ma cun nan clean zong a he ti bantuk tiang kha an ka ti le ma pumpak zong in ma cun kha bantuk zong kha chim ka duhmi cu zei si te cun laitlang pumpi ah cun mipi nih hin kan ram kan bolei kan biaknak kan nunphung kan kanmah te khokhan lai relnak kan hmuh khawhnak ding ca le ma cun kan tuah khawhnak ding ca cun Chin party kha mer kan pe phot tuah zapi te rak kan bunh tuah nan zumhnak rak kan pe tuah cu ve bantuk cu mipi nih zumhtlak kan si lo belte tu khan cun ve na kan philh than lai khakha promise kan pekmi hna cu keima pumpang mu thantlang peng atu ka chimmi cu atu nan ka tling ter lai ka tling lai mer ka pe nan sin a ka ra hrim lai kum nga khual ka si lai lo kum khat voi khat kum khat voi ni zong ka ra lai khom sel cun hi pa he zeidah ra tuah ti man nang ti te lai cun nang khon an ram ah zeidah kan tuan ti lai kan tang ti lai te ka ra leng man ti lai ka ra leng man lai i hai lei ah cun thawni kum kum kul kum nga thim nak ah khin cun thim lai khi ka i cu ti lai lo ka performance ka tuami khuate kip i ka tua ciami ni ka mir ka pe te te ka ti chan phan lai te cheu kha chu ka ti jang na cucu ka timmi a puitlimmi Chin party zong cu kan i timmi ka si i Chin party cu nang kan si kho lai cu mu nang kan nang kan chim hrim kho lai cu mucun vei ni pastor te ni kan lucung i thlachuah pemi kan si cu atu le tu cawm pia khomi kan si cu i ka hin aa naih niam te mi kan si kan post lo si kan nan rem lo cun rem ru ti ti kho mi kan si ca khan kan tei nan mah nan tei mipi kan tei a hau mipi nih chin party ti mi mipi nan tei a hau cucaah cun kan tling hrim lai kan cho hrim lai a coza zong kan dir kho hrim ka hau cucu a dirtu le a tlintertu cu nan mah nan si ko lai mipi nan si ko lai timi kha chap chi ka du kan biahalnak donghnak lei ah CNLD nih Chinram ah teinak hmu law cozah ser khawhnak lam zeidah a si cheukhat nih cun tampi an atu na chim bantuk khan Chin party nih teinak nan hmuh zongah zeidan nan tuah khawh lai zeidan nan tuah khawhmi um timi bantuk biaruahnak tete khi a um tawn ma cun a biapi in chief minister a thimnak kongah siseh a dangdang hruaitu i thimnak kongah hin Chin party nih zeitindah kalpi nan tim cun kum thong hel kum riat upadi zoh in a tam deuh nih cun mi zapi tam deuh kan ti hnga maw mi mibu bia ruahnak ah khan kum thong hnih le kum riat upadi zoh in an cawlcang kho tuk lai lo tiah an in timi hna he hi kong ah zei bantuk dah lehnak tuah na duh si ma kha pahnih pathum le holai dem thong hnih kum hlei thong hnih kum riat phun hrampi zei pipa an cawlcang kho lai lo timi cu kan i khadi Beisi ah NLDC ah Jiang Khanji si hau party Chin party kan kai zong kan i khat dih cucu Chin party va si ruang ah zong va si lai lo macun Jiang Khanji va si ruang zong si lai lo NLD va si ruang zong si lai lo i amah belte mah chung in Chin party nih anmah pawl nak in kan tuah kho hnga dimi tampi um cu zei si te atu ka chim bantuk khan kan ni cu Chin ram chung chuak mi nih hika ti a ding i hika i rawl ei mi hika thi a dawpmi hika ti ti thiang in a chuangmi minung kan si caah hi kong hi kan theih i hi aa naih niam bik rian kan ṭuan kho lai dinfelnak kan ṭanh lai cun atu bantuk khan cawnpiak khomi le chimhrim khomi minung kan si timi kha ka vun chim vun chin ṭhan ka duh i thawng hi kum riat phun hrampi a tang ah hin cun oma akhan pakhat vun chin chap ka duhmi cu khuate lei ah an kan tim te NLD nan pek lo cun Chiang Kai zi chan ah khan Chiang Kai zi nan pek lo cun nan car lai ma cu NLD nan pek lo cun nan car lai tiah kan ti than te tu atu hi cu bantuk kan nu le kan pa kan nei min ha kan mi van chia taktak kan si cu bantuk bia chim min ha hi ve am min cu ka thei di ko na te am hai ka kham har lo aruang cu hi bantuk nupa kan nei min ha hi hruitu than si ti lo cu mu cu cu zeidah si tia cun keimah pumpak hrim hrimin kan khi kan car la hi ti bantuk a chimmi hna kha ca ka duhmi hna cu atu nam phaisa hi NLD phaisa si lo Cengkhan hi phaisa zong si lo ka phaisa si mipi kan phaisa si ram chungmi vialte kan phaisa si cannak ding sullam lo minung kan um ko zun kan car bal lai lo pakhat nak wi keimah thlafasial te income tax tin ni leng a pe mi pa keimah ni karam kami funza tha se tiah mu homane ka fialo chu ka pe ko chu mu chu ve bantuk chu anma ten pe mo achar lai ti mi por kha i a hi party kan ni chu zeida kan ro ton chu CNG cha hi kan ro chu abi tuk mi ro na he khan hi kan ram mi kan tin chau mi phaisa hi vei an kan dawt tuk ca kan pek ti khi salo cu a kai chia vei khi ho popo cozah kai ka pek ding ka si a ruan cu kan kan thittu chung i vanlong a zuam mi man kan thingkun ram kun man kan ti man vialte atu ah hin kan cawmi vialte din ti thil kan cawmi vialte commercial tax kan pek dih hi vialte kan phaisa khan khuitan kan kan nga than mi ka si ko hi akan dot hlei ca akan pek ti mi ruahnak kha hmailei ah dependency kan ti mi mi bochan du nak thinlung ka ngei na se ti mi ni an chim mi kha si tika khan khate kha pakhana le ka du hi to na vun chim mi zong khan chim party ni hin a choza ser usilo how the chief minister tuan lai hi hi ve an i ceih ngai cu cheukhat nih cun ani pa kha ani pa ta ka min hler im mu ke zei kan tila cu ate no tuk mi thil lungput a ngei mi ni khan ke ban tuk minung kong long khan chai kho ate no mi cu minung kong a chai cu a pi puam deu mi cu policy kong khan chai cu tika cun kan ni cu mumal in akal mi kan si policy kal mi kan si i CNLD i kan phunghram ah khin zo law chairman nih vunci chok tuan lai ti pakham um um lai lo secretary nih tuan lai zong um lo mipi nih an duh i silo cun they atpa khi mipi nih an upat mi a ding a fel mi upak awtla mi a thiam a sam mi nih an tuan ko lai i kan ni CNLD hin ramdang i master nga mi mino thlanglei laitlang hi tampi kan nei changlei zong tampi kan nei ima chung i tu zong cu MP cung hadin mi thlanglei laitlang hin tampi kan nei na changlei tu hi tlawmpal te kan kan tlawm a chan tuan deu te mino pawl nih khan atu an chung am tuk ri lo i cucaah cun mino tampi a tuan kho dingmi kan nei ko hna i nan ṭihmi nan ṭihmi hna minung theng pawl nih khaka hen rat i an tuan theng lai lo e hlot to ok tha belte te chu pinga sin kan nei hna upade pinga sin di upade pinga sin a them mi nan tuan an tuan ko lai chu e a wunji chau tu chu wunji chau ma chun hlot to ok tha te pawl chu mipi nih kan upat bin hna laitlang kanmah thantlang long khua kan sa lo hakha long khua kan sa lo falam long khua kan sa lo chu thlanglei mit khi ve in palewa in dako ka tiang ton zan tiang khi dako rua chi in khi vialte huap khong ha dimmi hruaitu tha kan nei ko dako hi pawl nih kan hruai te ra hem cun kan ni cu ruahnak pek a du mi pawl kha kan si tikah khi a ho pawl nih dithet minung pakar ruahnak a kal hnga dimmi ka va si lem lo i mumal ti kha kal dimi kan si ca khan kan ni chawza kan va ser tika cun kan wunci pawl si na se wunci chau pawl si na se hluat tok tha pawl si na se a fit bangmi lawng ten rak kai fon lai i atu kan policy hi a chawk pa cang i pakul kan tial cangmi cozah kan kan kai ahcun hihi kan tuah lai hi tiah mipi sin kan i phakter dih hna lai zero tolerance to corruption corruption hrim ahcun nat thei na cang kai phuah cuni cun zeidah chuahter lai pi ne hmu in khayai mu in myo ne mu in atang vialte ten kha kum nga mo kum hra tal kan rem kho ding mi kha tu he tin lam na ngam pi khan kar kan hlan choma le so ti mi kha chim ka du ka lo kan lom tuk ve a mino tampi ramkhel lei a lunglut ngai mi mino tampi an um Cun MP cuhnak dingah a fimnak nih a tlinhmi zong an um i a kumkhua zong nih a tlinhmi zong an um. Asinain an thinphanmi pakhat cu aa rian chuahtak hau, ramkhel ah i paih a hau. I mah ramkhel an i paih ah khan aa khatlei kam ah mino deuh an ralchiat deuh ruang zong si ko lai. Aa, kan vai cuh lai i kan sungh sual ahcun kan rian le kan chuahtak cang i kan sungh hnu aho nih dah kan cawm lai, aho nih dah kan zoh lai, khoi ka dah phaisa lut um ti lai ti bantuk ruangah khin an ngamh ṭhan tawn lo, aa let ṭhanmi khi an um tawn. Mah bantuk pawl cu zeitindah thazaang pek na duh hna i zei bantuk ruahnak dah cheuh na duh hna? Si, hihi keimah pumpak zong ka tawnmi hna an si. Hihi keimah pumpak zong in ka lemsoimi hna tampi an um. Cu ve dingah te ka forhmi hna an um. Anmah nih an langhtermi zei si cun nupi ka ngei rih lo cheukhat cu hiti bantuk. Macun pawcawmnak caah atu ka rian ka chuahtak ahcun ti ka hmuh na chim bantuk kha zeidah ka va ṭuan ṭhan lai va lu ṭhan ding kha har ngai ti bantuk. I mah kong he pehtlai in keimah pumpak hrim zong kampi nih khin atu le tu ka ti atu na dirhmun hin na chuahtak lai va hmuh la va hmuh hlah law hmailei ah NGO te pakhat rian na sawngam lai maw timi kha an ka hal keim zong nih singkho mu tampi he ka khua ka ruwa ve hen ta tika keim cu ma theng i rian va so kha keim ka ca kha ve khi ka ve tim mi kha si lo kan ma te in rian hi tampi kan ser khom im ko atu zong he rian ser du nin lo tu hen company zong ka to ka company ti tika tenda chu ban tu company ka selo mu service le adang in tlapi human capacity resource athan sau mi company ser kho ding mi ka si ko Amah belte hihi ve theinghana la ka duh ri ca hin tu World Bank te pawl project ah hin ka tel tumi kha a sarih timi tu kha ka chim duh i e mino nih hin ti din a si lem lo fofiar ka dum na cu kei mit pumpak cu te ka chuah zong ah atu ka va tlin zong cun rian ka tuan lai ka va tlin lo zong ah hin hmailei ah PhD ka pe din zung lam pakhat um a pahnih na kha atu ah hin ve covid zong cu va si covid slan nikum lei khan

ke plan A plan B ti di hi hi sport a ka pe kho nga di mi ti mi tu ka chu ka ngei che i hai lei zong a kan min hna ni thoni kum kul kum nga chun hau party por kan sia ticket ngai har tuk te lai aron chu du men tampi te lai mino zong upa zong tika atui mino ni kan tim cha oksi mi chu phai le kum nga zeitindah okay, zei bantuk cauk dah ka rel lai tinlam na ka ngei lai i micun zei ban tu ka rian tuan nak hin zei zat saving ka to lai so cun invest zei khoi ka da ka to lai ka phaisa in se ka thluak in se ka ruwa na in se khoi ka mun ade invest ka to a hmailei kum nga cha kum thra cha ti mi kha chu ting in de le preparation a hlan kan te in ki tin lam na kan ne kan chun asi kholomi um lo timi kha vun chim ka du keim zong hem um thon hi le thleinga khan ka ti mi chu thon hi le kum kum kul kum nga chun keim ten phichak ato mi chu as a chief minister lai tlangpui chief minister dir muna ka dir te lai ti mi kha ka ma vision chu vange chu mu atin latin lo kha ve okay ava tlin zo ting ko la tin lo zo um zo kha pui ka che lo the vision kan nei mi kha i ma vision kha chief minister then theng chung ti tam ra zo ma si ko la ze ma cha ka her mi kha ze da ka ke preparation ato tin lam na ka ngai la cha ung in se se ka thluag in se se ka thin lum put ka hoi her in se se ma ma tianga chun game preparation ka tuahmi cu atu ahhin zan zong ah chun zong ka kal poah cycle ka cu mi hman sorry luchin chin lo zeitin man ka kal bal lo a ruang cu mino nih result chun awk tak si dingah cu ve bantuk a fa mi a fa bik mi in hnawm thur a leng zeitin man ka char ka hrang bal lo cucu ka tim mi cu khi ka khi ka va tim ko te in atu ka tua mi cu khatet te kha keim te in ka cawn cia mi ka si so hi bantuk cun atu i a sang pi kan i tim leo khan a fa bik tiang preparation kan tua cia uslo a hmailei kum nga le kum hra cun tampi mino nih hi bantuk in rak kan tel pi ve u ma cu tel kan i tel tum kho le ti mi kha sadu than na ka ngei fofia kan du phon na ka lawm kan i lawm tuk ve. Uh, DVC a zohtu nan dihlak cungah uh, lunglawmhnak tampi kan ngei. Cun DVC le uh, DVC thazaang a petu, caan a kan petu uh, Martin uh, Van Bawi Lian Cung zongah lunglawmhnak tampi kan ngei. Uh, a donghnak ah DVC a zohtu mizapi sinah biacah na duhmi an kan chimpiak kho lo.
Si ka lawm tuk atu bantukin uh, DVC nih can an kan pek Macun hi bantukin baruahnak nan ka ngeih tikah keimah zong ka lawm. Macun DVC rak zohtu vialte zong thar kan pe channel hi news hi thar thar kan pe u. Macun keimah pumpak hrim zong thapek ding kan sawm hna. A ruang cu nan fa ka si, nan no ka si, i nan tu nan fa ka si, nan chunchuak ka si. Thonghni le kum kul thimnak ah a ra lai dingmi ah Thantlang peng a si khua cun CC Central nih an fehter ahcun Pyithu Hlaṭaw in aa zuam, aa zuam ding ka si. Tikah ka chambaunak, ka tlamtlinlonak, hi te hi cu na biachim na holhrel ah siseh, na umtu ah siseh, hi te cu a si awk si lo tiah nan ka, nan ka hmuhmi si ahcun pumpak in ka Facebook ah siseh, phone, num, phone number zong ka ṭial ko ca, ka phone in siseh, ca zong rak ka kua u, phone zong rak ka cawnpiak u, macun a si zong rak ka si ko u, khakha kan som na i thlachuah zong na ka ham piak u thla zong na ka cam piak u law a tan zong na ka tanpi fawn cucu kan ram caah dinfelnak dinfelnak batak ti tan i kan tan ti hna lai tan kan tan rol kan lak hna lai i cuve bantuk cun batak te kan mipi nih democracy timi zouk phung atho athawtnak le ke athlum alnak vialte kha keimah pumpak ka sinin hrimhrim in ka thantlang peng hakha peng macun ka ara lai dimi te chim pa vialte tepter din le choter din kem hrim hrim hi ka zuam lai cucu ka dir pi u zeizong vialte nan tha zan ruan na thinlung in ka dir pi ko u timi kha dong naga som le cha kan dum na si ka lom ka lom to pathian chuan pi kana se ka lom